Vanhu vo tala swilo leswiwani va swi endla van'wanyana va swi tumbeta a va swi lavi ku vanhu van'wana va swi vona van'wani a va swi tumbeti vanhu va swi vona i kuma ku i ri buti i ri so or i ri munhu wa xinuna i kuma ku i ya i ya teka n'wansati n'wansati loyi u nga n'wi teka i n'wi teke ka munhu wo karhi. i kuma ku muti walowo va hanya evuswetini or a va fikeleli laha vanhu van'wani va fikelela kona because wena hi mhaka ku ka n'wina mi na swilo hinkwaswo a wu pfumali nchumu ku hava na siku na rin'we i nga tlela i nga dyangi hinkwako laha i lavaka kona wa ku kuma. hinkwako laha yi lavaka ku ya kona wa fika ivi n'wi teka n'wana wa vanhu u ta ta tshama na yena kwala mutini ivi i teka advantage ya ku because munhu luya le ka vona va swerini ivi n'wana wa vanhu a wu n'wi hloniphi no n'wi hlonipha a wu n'wi xiximi no n'wi xixima. a nga veki na rito loko i vulavula van'wanyani na pay slip ya nuna a nga yi tivi van'wanyani na pin ya nuna a nga yi tivi van'wanyani loko n'hweti yi hela nuna u ku transfer-ela mali yo karhi ku yi kota ku ringana swakudya. na mali ya vana ku va kuma mali yo dya exikolweni loko i lava ku endla ti-project to karhi i tlhava khiya movheni i ya kaya i fika i ya endla n'wansati a ri kona le kaya loko ku xota something hi wena i sukaka u ya ya xava. n'wana vanhu because yini i mupfumari a wu na mhaka na yena i ti byela ku hambi no n'wi xanisa ni endla yini a nge fambi a tlhelela kaya because vo buti va tekile va na vavasati laha kaya Vosesi na vona va tekiwini va le mindyangwini ya vona maxaka ya yena hinkwavo va na mimiti ya vona va ti tshamele kahle hambi wo endla yini na yini n'wana wa vanhu a nga swi tivi ku i ta ya kwihi na loko a zama ku vulavula a wu n'wi yingiseli. Thekinoloji yikulu masiku lawa van'wanyana vanhwanyana va bomba hi ti-smartphone the cheapest phone u kuma ku foni lexi five hundred rand six hundred rand yena i tsandzeka no xavela nsati wa ha n'wi xavela yini xipolupolu. ma vona se vutomi byi hi ndlela yin'wana la ni zama ku advise vo buti va ka hina ku loko xikwembu xi ku katekisile hi n'wansati a nga ri na vatswari a nga dyondlangi a nga ri na nchumu munhu luya i n'wi kholelaka hi yena xikwembu xa wena hi ku loko u n'wi kholela i nga n'wi khomi kahle ku va mbilu ya yena yi vava. na mikwembu ya ka vona ya kwata ku okay munhu loyiwani hi n'wi nyike nsati ku n'wansati loyi a n'wi nyika nhlahla a n'wi nyika lucky mara i tlanga hi n'wansati loyi a nga n'wi xiximi a nga n'wi hloniphi va teka swi sweswo swi nga na swona ivi mundzuku ka siku hembela yini i hembela valoyi ku ve ku hava valoyi loko mo languta vanhu van'wana. i kuma ku i na n'wansati n'wansati a nga dyondzanga a nga endli nchumu a nga tivi nchumu i make sure ku nsati luya i tshama na yena hambi swi vava kanjhani hambi swi tika kanjhani ivi mi languta munhu luya ti-blessing leti a nga na tona ti kulu van'wanyana vavasati va n'wina or vavasati va hina hi vona va hi khongerisaka va hi veka ku swikhongelweni i nge loko a ku nga ri vona i nge hi love khale. Se a hi ti dyondziseni ku hlonipha vavasati a hi ti dyondziseni ku xixima vavasati lava hi nga na vona hambi n'wansati a kha a tirha a kha a tirha kahle a hi holaka ku tlula n'wi hloniphi n'wansati yaloye because n'wansati yaloye mikwembu ya ka vona na Xikwembu xa matlhelo va ku nyiketa yena ku ku va yena a ku sirhelelaka ku va yena a pfalaka manyala. loko i kuma ku mali leyi u yi holaka yitsongo yena a yi hola yo nyawula vanhu loko va ku languta va ku xixima hi mhaka ya yena va ku buti luya i nuna wa sister manimani lava nga sister xibedhlele ka a Giyani or ka Malamulele or a Elim or a Bara. Papa lavaya i nuna wa loyara yo karhi leyi nga duma la tikweni va ku xixima hi mhaka yini hi mhaka ya yena n'wansati luya station commander lexiya xa ka xitichi xa le kaya ku hi kwixa maphorisa loko mi n'wi vona mhani lavaya va station commander nuna wa kona hi la i khe i ti fambela kahle hi baki hi khe hi ti xavisela matamatisi nsati loko a vuya kaya a fika a tlilina yindlu a ku swekela swakudya ku endlela everything ivi wena u tibyela ku yini loko a ri le ntirhweni i na vahlekisani loko a ri le ntirhweni loko a ku ya ti-conference-ni ya ku hi ku ta ntirho or ti-workshop a nga yi kona i famba na vavanuna kasi n'wana wa vanhu a nga endli swona sweswo i pfala manyala. loko a kha a famba wa ti kukumuxa ku mina ni ni ni ni mhani swimanimani a ku ma va vona papa lava va so na so i nuna wa mina the more a ti impress hi wena is the more na ti-blessing ta yena ti nghena ka yena mara u kuma ku wena loko i fika kaya i n'wi khoma hi voko ra nsimbhi i nga languti ku nsati wa mina i huma ka muti wa njhani hlonipha nsati wa wena. Vo tala mi ta yima na mina loko loko ni vulavula swilo leswi. Vo tala u kuma ku i khololela nsati loko u khololela nsati ivi nsati a famba a ya kaya, ivi swilo swa wena swi nga ha lunghi, ivi i ku nsati luya i ku fambela tin'anga na maporofita. No. Vanhu lava nga ku fambela tin'anga na maporofita i mikwembu ya ka n'wina leyi nga tlela leyi.